Míatɔ ƒe nu yi wòƒo egbe nèse fifi laa eyae nye be, Ebe, Aleke wòdzɔ? Ya wònye be ame aɖe kɔ agbalẽ kɔ va nam abe nye nu vɔ̃ wɔla. Ele egɔme si nam ɖe? Aleke wòdzɔ? Ya wònye be ame aɖe kɔ agbalẽ kɔ va nam abe nye nu vɔ̃ wɔla. Nu vɔ̃ ka tututu nèwɔ? Haɖe be ame aɖe ɖu atikutsetse ta. wo be Adam ye yae do atikutsetse ya wònye nu vɔ̃ wɔlawoe mínya wo míenye. Ya yewovo kɔ agbalẽ kɔ va na mí. Egbe afima ya medi be mía discuss, medi be mía ka eme akpɔ be nyateƒe ɖe, ɖe Adam de do atikutsetse ɖea? Fifi lae mele nu ƒo kpli wò ɖe, mènya be atikutsetsewo do vovovo yi ame ɖeke mekpɔ nye atikutsetse yi tututu Adam do o alo Eva do o. Ta wònye be, wova na mínya be Mawu sɔe wɔ mí ya wònye be, Mawu sɔe ma wɔ mí ɖee, ya wòkɔ agbalẽ ma kɔ va na mía, alo leke wodzɔ? Gbã, míenya be wogbugbɔ ŋlɔ míaƒe nyadzɔdzɔwoe kple míaƒe agbalẽwoe. Vɔ nyateƒe me ɖe, ameyibɔ ɖe, ɖe míle agbalẽ ɖe xlẽ hafi Yevuwo va ƒle mí kɔ dzoa, alo va, va wɔ slave trade-a? Biabia ye ma. Edze be míʋu míaƒe susu me. Nui ta mele nya ma gblɔe nye be, ne meʋu míaƒe susu me o ɖe, míaxɔ agbalẽe kɔ tsɔ akɔ. Biabia nye be, Ɖe tɔgbuiwò de tu ho na wò kpɔ alo naɖe fia be minɔ ada agbalẽ ɖe xlẽ? Mínya be nyadzɔdzɔwo li, mía tɔgbuiwo tuna ho na mí, vɔ xotutu ma ɖe, meye ya woŋlɔ ɖe agbalẽa me o. Mínya be woka ha tso. Yovowo ɖe wo ka hatso. Vɔ babia yi bia mele nye be ɖe de agbalẽ ɖe nɔ mía si tsã yi wo nye be Mawu de na mí agbalẽ ma ya mí nɔ xexlẽ ya Yovowo va kɔe va yi trɔ asi le eŋua? Babia ye ma. Babia gbãtɔ ye ma. Wò ŋutɔ di ŋuɖoɖoa ne nàna ɖokuiwò ŋuɖoɖo. Bekɔ nyea ŋuɖoɖoa mele asinye o. Vɔ ɖe medi be mía zã mía bo susuwe kɔ kpɔ be ɖe leke mía wɔ hafi mía yi ɖe ŋgɔgbe. eya medi be míawɔ. Evelia, nu vɔ̃ ka tututu ya míwɔ? Ewò ameyibɔ, yovo kɔ agbalẽ kɔ va na wɔe. Ebe Mawu sue wɔ mí. Ya wo treat mí abe Mawu sue ƒe amememewo. Wo, wo, wo, wofia fu mí abe nuka? E, ame susɔe le agbe me. Fifi la, megblɔ le nye previous videos me be, Israel yi mi le yɔyɔ be Israel fifi la ne yi ɖe eh, Google alo yi ɖe YouTube me fifi la akpɔ be Israel tɔwo le ame yibɔwo nya le Israel doɔ me fifi la. Ame yiwo be ƒe mawu mi le yɔyɔ Israel ƒe mawu, Jacob ƒe mawu, eh, eh, Mose ƒe mawu. Yi miawo mi kɔ le gbedoɖa ɖe me be ɖe wole ame yibɔwo nya fifi la le Israel doɔ me. Vɔ Avram challenge Mawu be ɖe, ameɖeke mehea yame ne o. Yehowa yɔ wole ɖe, ameɖeke mehea yame ne o. Ne do va ne wòava ƒo nu kpli mí le ayame abe ale yi dziɖegbe dea gbee ene. Mía tɔwoe. Agbalẽwo kɔ va na mí ɖe, ɖewo va fi mí. Gbã megblɔe va yi be fiafitɔwoe kɔ agbalẽ kɔ va na mí. Adzoblasuwoe kɔ agbalẽ kɔ va na mí. Nyateƒea ɖekae ne gblɔe koe gblɔe. Nyemakɔ naneke kɔ la o.

Tsisedae le gbɔgblɔ be, Mawu dzi kple anyigba wɔla, eyae me mí, ya wòwɔ Abusam. Mawu menya tsɔ me be Abusam ava trɔ ɖe yi ŋu o. Ya fifia Abusam va trɔ ɖe Mawu ŋu. Mawu me lé Abusam le dziƒo wui o, ya wònyɛ do ɖe anyigba fain. Ya wònyɛ do ɖe anyigba ɖe, ya wòga lé via yi wòlɔ̃ ŋu tso ta le enu. hade abusam ta. Ebe biabia lo nya sa kae le nya ma ŋu. Ewo evitɔ. Fiafitɔ ɖe alo adzoblasu ɖe va le fu ɖe na viwɔwɔe. Omelé adzoblasua wui o, ya ne lé viwo yie wo ne lɔ na wo. Wui ɖe, Mawu dɔla ka awɔ ema tɔgbi? Babiae.

eha kura manɔ agbesigbe o, kese kura manɔ agbesigbe o. Be dzata va le fu ɖem na yi viwoe, kese ɖe wòakɔ viawo kɔ va eŋu la, ne ŋutete le keseɛ ɖi si ɖe, keseɛ awu dzata. Malé vie ɖeka yi wòlɔ̃ ŋu ɖe atso ta le enu haɖe be dzata megava ɖe fu nɛ o ta. Does it make sense? Tagbɔ le ema ɔa? Yevuwo ɖe magblɔ magagblɔe ke mía tɔgbuiwo ɖewo menya agbalẽ xlẽ o. Fifia mi va le agbalẽ xlẽ mi le mía bo susuwo zã. Mía tɔwoe ele sɔ mi le de tsi na wò osɔfo be ɖe ne va yi srɔ history gba ne srɔ history vɔ ɖe hafi ne wòa va fia agbalẽa woe. Me ga yi de gbɔgbɔ me na va se gmeo. Mi da si le Mawu eya wokɔ flu mía tɔgbuiwo be gbɔgbɔ me gbɔgbɔ me. be mègadi xeyamenuwoe o, gamedi nyunyuie kɔkɔla ɖe dziƒo, ne eku ɖe nèava nɔ dziƒo, dziƒo woyina suku le fi ma, woxena suku fees le fi ma, babiae, wodena srɔ̃ le dziƒo hã, ya egbe le fuɔ me le fuɔ kpe le yi le gbɔgbɔ, nɔvinye, mebia ŋkeke ƒe dzɔgbenyuie na wòe, ʋu wò susu me, eya gblɔ eme le, ʋu wò susu me ameyibɔ.